Aẓ amek ara neddu, amek ara nexdem, amek ara nxemmel ccɣal di tudert tamasiḥit, acu la doctrine neɣ asekkud i ilaqen ad t-neḍfer, aṭas uselmed i yellan, aṭas aṭas lɛeqliyat i yellan, ameɛna wa n Sidi Ṛebbi yiwen i yellan. Mačči d awen n Sidi Ṛebbi i yemxalafen, mi lɛeqliyat n yemdanen, kul yiwen amek yettwali lecɣal, irra-t daɣenni

Awal Sidi Rebbi acuɣ d-inadi maḍ? Qa, ruḥat ɣer tmura n ddunit, slemdet imdanen iwakken ad d-uɣalen d inelmaden-iw, ad ttwaɛḍsen s yisem n Baba Rebbi, s yisem n Mmi-s akked yisem n Ṛṛuḥ Iqedsen. Donc, yiwet si tseddarin assexdama n wigi ad ittebcaren la Trinité neɣ Taluft, kra ur d-nniɣ, kra ur d-nniɣ ddurt iɛeddan. neɣ tikkelt iɛeddan, nɛawen-d belli aselmed-agi, la trinité neɣ la doctrine-agi neɣ wala aselmed-agi ur d-ikki ara sɣur Lmasiḥ, ur d-ikki ara seg wawal n Sidi Ṛebbi, ur yelli ara di Tira Iqedsen. Ur tt-tettafeḍ ara. Donc yiwet si tseddarin i ḥemmlen ad tt-sxedmen d tagi. Donc tella tiṛebbit-nni deg yiwen. Nekkni neẓra belli Ṛebbi yiwen.

Amek asseɣḍas n yinelmaden imezwura di tmezgida tamezwarut, i lecɣal n yimecgaren, nebɣa ad nefhem taseddart-agi. Ḥaǧa tamezwarut ara nwali dagi, s teqbaylit dija sxedment ltemrat s yisem, s yisem, s yisem, mi di tira ama s tṛumit ama s tɣaft ur d-ttafem ara, tgeryegit ahan iban ulac-it.

Yella anda nruḥ, netta i d kullec, netta i d-ibanen d Lmasiḥ, Yasuɛ Lmasiḥ. Ṛebbi d ṛṛuḥ. Ṣṣfi ma nwali dagi, nwali dagi aṭas lɛeqliyat ur nṣeḥḥa ara d-itteffɣen seg yiwet tṣeddart. Twalam? S yisem n Lmasiḥ, mačči s yismawen. Ilaq ad nḥader iman-nneɣ i tmant tiyesmatin mi ara neqqar tili iqedsen. Walit mliḥ dagi ulac isem n Lmasiḥ. Mi à la place ad tafem ababat, ad tafem amemmit, ad tafem ṛṛuḥ iqedsen dagi. Mi s yisem d yiwen. Tura Anwa-t ubabat-agi? Isem-is ubabat-agi? Isem-is umemmit-agi? Isem-is Ṛṛuḥ Iqedsen? Acu n yisem-agi i sduklen? Anṛuḥ ad nwali isem, yiwen n yisem i yedduklen ugad-agi li ṭarwa fonksyon-agi.

Lecɣal imecgan, ad nwali amek i sseɣḍasen inelmaden imezwura. Donc, deux. Là, s teqbaylit. Lecɣal imecgan, acu sen-inna Buṭrus dagi Buṭrus yettbecciṛ imdanen acu sen isqilaq ihi at Isṛayil meṛṛa ad ẓren s tidet belli Yasuɛ Lmasiḥ yettusemṛen ɣef lluḥ d netta i yerra Sidi Ṛebbi d agellid ameqqran d Lmasiḥ mi slan i wayen i d-yenna Buṭrus lɣaci meṛṛa saxen wulawen-nsen nnan i Buṭrus D arusu nniḍen. Ay atmaten, d acu ara nexdem? Buṭrus yenna-yasen, Tuget beddlet tikli, mkul yiwen ad yett, mkul yiwen deg-wen ad yettwaɣet s yisem n Lmasiḥ, i wakken ad nettwasemḥen ddnubat-nwen, yerna ad wen-ittunefk Ṛṛuḥ Iqedsen. Donc isni a Buṭrus ad tettwaɣeḍsem s yisem ubabat d umemmis d Ṛṛuḥ Iqedsen. Neɣ s yisem ubabat, s yisem umemmit, s yisem n ṛṛuḥ iqedsen mačči d annect-agi mačči akk d annect-agi yellan di tira iqedsen donc la trinité neɣ les triades neɣ un tortulia akked Ignace d'Antioche llan wiyaḍ bien sûr i yencouragin la doctrine-agi mačči d inelmaden imezwura i yeslemden annect-agi mbaɛd mi ruḥen inelmaden imezwura kkren-d wiyaḍ i d-iskecmen aselmed nniḍen ar tmezgida. Voilà. Askud nniḍen, la doctrine nniḍen. Wa d akken wali, Buṭrus in-as ad tettwaḍsem s yisem n Lmasiḥ. Tout simplement. Shala. S yisem n Lmasiḥ. Taseddart nniḍen n lecɣal imceggɛen ixef wis ɛecra. Taseddarin

Win akken i yurgan belli lmelk ini as as-tiniḍ iban-as-d lmelk mačči d targit, mi lmelk i s-d-ibanen, surfet-iyi, d lmelk i s-d-ibanen ini as as-ssiweḍ i Buṭrus ad iruḥ ila wacu ara ak-d-yini. Buṭrus mi d-yusa, ikumas asen ihedder ɣef Lmasiḥ, rruḥ iqedsen yers-d fell-asen, kumasan a heddren s tutlayin. Apuni Buṭrus wami wala anect-nni dehcen, Cqa axaṭer slan-asen, heddren yerna ttḥemmiden Sidi Ṛebbi s tutlayin n twassna, dɣa Buṭus yenna, Ɛni ad nḥeṛṛem seg uɣḍaṣ deg waman wid umi d-ittunefk ṛṛuḥ iqedsen, am nekkni? Acu i yexdem Buṭus? Dɣa yefka lameṛ ad ttwaɣeḍsen s yisem n Lmasiḥ, imi ad nḥellen, ḥellent ad yeqqim yid-sen kra n wussan. Bac ad ten-yesselmed, bac ad sen-ihdeṛ. D wacu Yesselmad wawal n Sidi Rebbi aytnematen tiyessetmatin. S yisem n Lmasiḥ, aseɣ-d asan inelmaden imezwura. Ma ad d-tiniḍ a Baba, ta Memmit akked Ṛṛuḥ Iqedsen, d yiwen, mačči d tlata, d yiwen. Akken i wen-d-nniɣ tikkelt iɛeddan, Lmasiḥ yenna-yas, yenna-d, Nekk d Baba d yiwen.